Dwi yma am bled Slofenia, ond dydw i ddim yma ar 'y ngwyliau, dwi yma i gystadlu.
Mae diwrnod cyntaf Pencampwriaeth Nofio Gaeafol y Byd wedi cyrraedd. Dros y penwythnos, bydd 600 o nofwyr o dros 20 gwlad yn cystadlu, ac un sy'n gobeithio bod ymhlith goreuon y ras brogau i ddynion rhwng 20 a 30 mlwydd oed yw Michael Owen. Dyma'r categori mwyaf cystadleuol o'r holl rasys. Sgwn sgert eisiau tŷ metal bach yn dda. Diolch. Nid oes deg diwrnod wedi mynd heibio ers i brofiad cyntaf mewn dŵr oer, ond mae Michael yn barod i wynebu'r her enfawr sydd o flaen. A a dim wyth chwech wyth. Dwi jyst yn cofrestru wan a dwi'n arwyddo'n y mywyd i ffwrdd. Chi dy mam ddim cweit mor insurance.
Na.
Dwi'n teimlo'n bwysig wan, ti'n meddwl bo fi'n Olympics.
Efalle wir, ond gyda tymheredd yr aer yn is na'r rhew bwynt, mae hyn yn mynd i deimlo'n fwy fel Gemau Olympaidd y Gaeaf. Yn eu pethau'n wath, dim ond tair gradd Celsiws yw tymheredd y dŵr, ac er fod nofwyr gaeafol o wledydd oerach wedi hen arfer gyda hynny, dyw Michael erioed wedi nofio mewn dŵr mor oer. Dwi newydd sylweddoli 'wan, deg eiliad sgin rywun o amser i fynd i mewn i'r dŵr nes 'da chi'n gallu cychwyn.

Yn wahanol i ras nofio arferol, mae'n rhaid i bob cystadleuedd afael yn yr ystol gyda un law cyn dechrau. Mae hi'n rhy beryglus plymio i fewn i ddŵr mor oer. Dyma un o'r rhesymau hefyd pam bod yn rhaid i bob nofiwr gadw coryn i ben mas o'r dŵr. Mae'n agos iawn ac mae Dilwyn yn obeithiol. A'r trwch blewyn sydd ynddi. Dim ond fatha boed os nes ennill, byddwn ni'n agos iawn, so fi'n cael lot o ddŵr. Dwi newydd ddod nôl o'r heat wan. Mae'n dal yn y westy wan, eista balcony jyst yn cael pum munud i fi fy hun. Oedd y dechra- y ddechreuad reit slow achos o'n i'n mynd i stretchio digon i fynd i mewn i'r dŵr, ond nes i ddal i fyny efo ddau arall mewn dim. Mae o bach yn niwsans achos 'dyn nhw ddim yn reid pwy sy'n y ffeinal syth bin. Tua hanner awr wedyn dwi dal ddim yn gwybod os dwi yn y ffeinal neu beidio, ond dwi reit proud o hyn. Oh my God dwi'n y ffeinal! Da iawn! A dwi'n dwi'n pedwerydd yn y heat allan o bawb. Off pawb.
Ti llai na hanner eiliad i fod yn ail. Yndw.
Yndwt?
Yndwt? Os ti'n pedwerydd yn y heat, mae yna le ar y podiwm na i fod, does? Oes. Scary!
Michael yn dod yn bedwerydd o'r holl nofwyr yn y rasys ragbrofol felly ac yn cyrraedd y rownd derfynol. Ymdrech arbennig, ond gyda dechreuad gwell gallu amser fod yn gyflymach fyth, ac yn yr awr sy'n weddill mae Dilwyn am iddo ymarfer a dweithio i'r clacson.
Bang! Blo. Wyt ti tua Hynna, cyn ti symud. Oce? Okay. Trio ni eto, trio ni eto, trio ni eto. Andy Coponen! Dwi'n gwybod o'n dweud, dwi'n gwybod yn... Diolch dis. Ia, dwi'n gwybod dwi'n gallu neud o. Oce, gofio eto ta. Ac mae Michael yn y zôn. Bang. We, o na we. Dwi wedi bod yn gweithio hyn, codwch ni beidio ers wsos. Dwi'n mynd i roed i bod mewn dwy'r oer cyn hynna. So wsos dwi wedi gael ei wneud hyn i gyd. A dwi'n mynd i mewn wan. Um, 20 eiliad, Dwi'n gobeithio wneud yn iawn a mae hynna dan lot o bwysau 'wan. Dwi yn nyrfys 'wan.
Ddes i lawr efo fo i weld bod o yn y ffeinal a gweld bod o'n bedwerydd amser gorau allan o'r heats i gyd yn ei oed o. A s- ti'n cael teimlo wedyn, mae 'na bodiwm sbot yn fama iddo fo.
Dim pwysau felly. Mae Dillwyn yn uchelgeisiol ac mae hynny'n arwydd clir o'r safon mae ei ddisgybl wedi'i gyrraedd mewn cyn lleied o amser. Bydd Michael yn y chweched llwybr nofio ac mae gofyn iddo ganolbwyntio Cant y cant. Fatha unigolyn, mae o wedi dod yn bell, bell iawn wan, a mae o, mae yna wan. Os yw'n barod wan, fydd o byth yn barod, na hi.
Mae taith gyfan Michael wedi arwain at y rownd derfynol, ras fwyaf i fywyd. Mae'n anorfod bod holl waith caled a dagre y deg diwrnod olaf yn dod lawr i'r ugen eiliad nesaf. Yn anffodus all Dilwyn wneud dim ond edrych a gobeithio am y gorau.

Mae hynna'n rhywbeth do'n i'm yn ddisgwyl rili. Dylan, diolch yn fawr iawn i chdi. Dwi'n gwybod dwi 'di bod yn stroppy. Mae 'di bod yn anodd. Credad i fi, mae rhieni fi'n teimlo union yr peth â chdi 'wan. Ond yym diolch yn fawr iawn i chdi. Ti 'di bod yn ti 'di bod yn gefn i mi a diolch o galon i chdi. Diolch.